e don happen. We see am with our korokoro eye and na our work to make you sabi am. Sharp sharp tori on top Crested Radio and Television. Anywhere wey dey happen across we obodo Naija and we obodo Igbo, we dey here to serve you hot like Naija jollof. 12 o'clock for afternoon and 4 p.m. agogo na time for the tori. No miss am o. Because on top Christ Radio and Television, your matter now we own. Yeah, so you still on Top Christ Radio and TV. My name na Princess Angiana and this na sharp sharp tori for this evening. Oh yeah, sit down, make you for hear the tories then we carry with pass. Make we carry you start for inside the matter of our Senate them, where we say our red chamber, the Senate for the second time, don add more days to di days wey be say dem go use di capital side of di twenty twenty four budget. Now dem go use am reach December thirty one to twenty twenty five. Di Senate yarn dis one for dia meeting wey happen today wey be Tuesday afta dem don do change for inside di bill of di budget dey ask say dem want dis extension. Deputy Senate Presido Barau Jibrin na im lead over di meeting, come also announce say dem dey increase di time to use dat budget afta di first, second and third reading and sharp sharp na im dem pass am. Dem dey consider dis move um for di Senate Committee on Supplies so dat e go allow ogbonge govment time make dem for finish all di project wey dey inside di budget. Moving on inside the tori this evening, before before Vice Presido Atiku Abubakar don ginger Presido Bola Ahmed Tinubu say oya make e come out to come and explain to everybody exactly in the korokoro ndensha wetin be the relationship wey get with that Belarus businessman Alex Zingman after Tinubu go talk say Alex is my classmate for Chicago State University. Inside the paper wey drop today na im Atiku tori office come dey say they should be transparent because now there is double mind on top how true be the presido yarn because if you check the record wey dey for public wetin e dey talk and wetin dey there dem no dey match as Tan- uh, uh, tinubu bin dey yarn for the launching of the renewed hope mechanization program for abuja on monday na there e come dey talk say im and alex say dem go csu together As e come di tok kolo belle to dat tok na im Atiku say I am worried over di way wey Tinubu just casual say im dey connected wit pesin wey get problem wey dem don spoil im name all over di world. And Obidient Movement don press pause to suspend dat yarning wey dem bin tell public pipo abeg donate, donate, donate money becos we want to celebrate di buying day of Peter Obi. Na so pipo begin dey para. Say why you go talk say you wan do national birthday rally on July nineteen come say make dem call contribution money say what is the point of the money and then what is the impact of the money how are they going to the use the money no no no no we don't support this na there they come drop talk paper today wey be Tuesday with the signature of national coordinator Dr. Yunusa Tanko say they don suspend any waka of to take do donation instead make supporters dem carry their money use am well and also give helping hand to those wey need am.

For Inec headquarters, nobody know why dem enter those room dem to go discuss o, but people mind na say dem will talk issue wey get to do with the internal party process, the election wey dey come up and exactly who be the leader of the PDP right now. And Presido Bola Ahmed Tinubu don say no, no, I am so sorry. I cannot sign carry go for that National Assembly Library Trust Fund Establishment Amendment Bill 2025. He say if you check it,

Dem no dem say they are not doing more attack after the Prime Minister Benjamin Netanyahu bin follow Donald Trump yarn, but they have been hearing explosion for inside Iran. Israel also dey accuse Iran say na dem first launch missile to dem after dem don start ceasefire, but Iran say no, I did not launch anything against you, Israel. And as all these gbasgbos dey continue, na there we sef go draw the curtain on top sharp sharp tori for this evening. You want to sabi more of wetin dey happen for Naija and the rest of the world? Keep a date with us. 12 o'clock tomorrow again for afternoon, we go bring fresh one. Until then, abeg, continue to follow us for all our social media handles at Christ Said Radio TV. My name na Princess Anyiana.